און צייט מען דארף קיף נין חז עמוד ב', אינגאנצן אונטן, אמר לוי בן עזאי לחליקה נני מצטערין, אפאר שורות פון אונטן, די צוויי פינטעך, לאמיר לערנען לעילוי נשמת סבי מורי רבי יוסף בן רבי חנא זכריה עליו השלום, פון מיין די נייע טעלעפאן ספאנסער, רבי שלמה טויבער לכבוד התורה ולומדיה, לכבוד די חשובע חבירה דא, ס'זאל זאל ביישטיין די זכות התורה און אלע ברכות זאלן באשיצן פון אלעם גוטן, פאר אלעם גוטן. סאו אויך די מרמרה מחותן זי נ הבחור משה בן האדמור לחיים לחיים רבי אהרן שמואל. סאו עס איז געשטאנען אין די משנה, בן עזאי האט געזאגט צו רבי עקיבא, עס איז געווען א מחלוקת ביי שמאי און ביי סילון, זיי אגריעד אן סאמטינג, רבי עקיבא האט געזאגט אז ער דינגט זיך מיט דעם, ער איז מודה, גענוצט א לשון פון מודים, אבער ער האט זיך געדינגען מיט ביי שמאי און ביי סילון. האט בן עזאי געזאגט, על החליקין אני מצטער, און גענוג אונז האבן מיר פלענטי מחלוקת'ן, צו מזל זענען זיי שוין מודה, פארוואס קומסטו זיך קריגן אויף דעם? אמר רב שמלאי, עדו אמרי, אויף דעם קען מען ארויסלערנען, פון דא קען מען זעהן אז בן עזאי תלמיד חבר די רבי עקיבא האווע, אז בן עזאי איז געווען א תלמיד אבער א תלמיד חבר, אין אדער ווארדס אלמאוסט פערעלעל, א נאנטע תלמיד, א היי לעוועל תלמיד, טייל ווילן לערנען אז קודם איז ער געווען א תלמיד נאכדעם איז ער געווארן א חבר, טייל ווילן זאגן אז ער איז געווען קודם א חבר שפעטער איז אים אויסגעשטיגן, נישט אויסגעשטיגן לייק הי קאוט אפ ווערי היי, הי גאט ווערי קלאוס טו ביאינג אלמאוסט די סעים, בקיצור ער איז געווען א תלמיד חבר, ער איז געווען אויף גאר א הויעכע מדריגה. נאר אינטערסאנט די טענה, שמעון בן עזאי, בן עזאי וואס נאון עז שמעון בן עזאי, פארוואס האט ער נישט געהייסן רב, ווייל ער האט קיינמאל נישט באקומען קיין סמיכה, נפטר געווארן יונג, האט ער נישט גע איז ער געבליבן בבחינת א תלמיד, מען האט אים נישט גערופן רב. ס'דא א גמרא אין כתובות ווי ס'שטייט אז בן עזאי איז אייך נישט געווען א תלמיד פון רבי עקיבא, די איידעם פון רבי עקיבא. סאו דעטס א אישו לכאורה, איז עס געווען א אתי, איז עס געווען א תלמיד, איז עס געווען א איידעם, ס'דא וואס זאגן אז עס האט נאר געווען א חתן, נישט געווען קיין, נישט געווען קיין, נישט קיין נישט חתונה געהאט, ס'איז דא אפאר מהלך וואס האט נישט געהייסן ר'. וועגן סמיכה. וואס איז די פראבלעם? וואס האט ר' מיט סמיכה צו? אז איך שוין זאגן. ס'איז משמע דארטן אז עס איז געווען זיין איידעם, איז משמע אז ער האט חתונה געהאט. ס'שטייט אפילו אז זי האט געטון מיט אים. די טאכטער פון רבי עקיבא האט געטון מיט איר מאן בן עזאי די זעלבע וואס איר מאמע רחל האט געטון מיט רבי עקיבא אז זי האט אים אוועק געשיקט צו לערנען אויף אסאך יארן. א תוספות פרעגט אז אין סוטה דף ד שטייט אז בן עזאי האט קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט א פרוי, פאר דעם ענטפערט תוספות מוז מען זאגן אז עס איז נאר געווען ערוסין און נישט געווען קיין נסיון, איט וואזנט א פול פלעדזשד וועדינג. נאו אין יבמות אין יבמות סמ ג עמוד ב' שטייט אז ער האט נישט חתונה געהאט, פארוואס? ווייל די גמרא זאגט דארטן אז בן עזאי האט גע'דרש'נט די פסוק אין פרשת נח, שטייט דארט אין פסוק שופך דם האדם באדם, גלייך לעבן דעם שטייט פריער ווי דרש'נט די גמרא דארט אז בן עזאי האט געזאגט אז כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים, פאר דעם שטייט עס נאנט ארויסצולערנען אז די צוויי זאכן זענען תלוי, איינער וואס האט נישט חתונה וויל נישט האבן קיין קינדער, איז כאילו ער איז שופך דם מהארגת, פרעגט אויף די, האט מען געפרעגט צו בן עזאי אז ס'איז דא א נאה דורש און א נאה מקיים, אמאל איז דא א נאה מקיים אבער ער איז נישט קיין נאה דורש, ער טוט כאטש די ריכטיגע זאך אבער ער דרש'עט נישט ריכטיג, אבער דו בן עזאי ביסט א נאה דורש, האסט טאקע א הערליכע דרש, שטייט די צוויי פסוקים איינס לעבן צווייטע אבער ביסטו איינער נאה מקיים ווייל דו אליינס האסט נישט חתונה געהאט, האט בנה זיי געענטפערט, אמו הערסטע וואס זאל איך טון, שנפשי חשקה בתורה, מיין נשמה ציט צו די תורה, איך וויל מקיים זיין די תורה, איך וויל לערנען די תורה א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט, האט ער נישט קיין צייט חתונה צו האבן, והאפשר שיסתיים העולם על ידי אחרים. אבער על כל פנים פון דעם קומט אויס אז ער האט נישט חתונה געהאט, מוז מען לכאורה זאגן אז ער איז געווען א חתן, ער האט איר מארס געווען, אבער ער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין גאנצע נסיעה. סאו וויאזוי זעהן מיר אז בן עזה איז געווען א תלמיד חבד? ווייל לאמיר קוקן אויף די לשון פונעם משנה וכו', מלאי שבשו, ער האט אים געזאגט אז דו ביסט געקומען, ער האט גערעדט כאילו אזוי א חבר, ער האט גערעדט דירעקט לשון, דו ביסט געקומען, עס קומט דא מאכן א צווייטע מחלוקת, נישט גענוג אז אונז האמיר פלענטי מחלוקת'ן, נאר דו ביסט געקומען דא ווען מען האט שוין שלום, און געמאכט א נייע מחלוקת. טאמער ער וואלט געווען א תלמיד וואלט ער געזאגט שבו רביני, ער וואלט גערעדט אין טירד פערסאן וואס איר זענט געקומען צו די רבי איז געקומען, אבער היות ער זאגט דירעקטלי, מוז זיין אז ער האט געווען א תלמיד חבר. ס'איז א פלא אז מ'זאגט אז בן עזרא איז כמעט צוגעקומען צו זיין א תלמיד חבר מיט רבי עקיבא, ווער איז געווען רבי עקיבא אז בן עזרא וואס אלמאוסט אין דעט לעוול? מ'זעט אין מנחות ת' כב ט עמוד ב', שטייט דארטן, משה רבינו איז ארויפגעקומען אויבן אין הימל פאר קבלת התורה, האט ער געטראפן די אייבערשטער שרייבט קסרים אויף די אותיות התורה, קרוינען אויף די אותיות התורה, האט ער אים געפרעגט וואס איז דאס? האט דער אייבערשטער געענטפערט אז ס'איז דא איינער משך כמה דורות רבי עקיבא בן יוסף שמו שהוא אוסר לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, גרויסע בנינים פון הלכות, האט ער געזאגט האט משה געזאגט צו די אייבערשטער, רבונו של עולם הראי לי ווייז מיך דעם רבי עקיבא, האט דער אייבערשטער געוויזן רבי עקיבא ווי רבי עקיבא דרש'נט, איז משה רבינו געזעצן דארט און האט נישט פארשטאנען וואס רבי עקיבא זאגט, אימעדזשין, משה רבינו האט נישט פארשטאנען וואס רבי עקיבא זאגט, ותשיש כוחו של משה, משה רבינו איז געווארן צובראכן, ביז ער האט געהערט רבי עקיבא זאגט ער קומט אן צו עפעס א זאך האט ער געזאגט, דאס איז הלכה למשה מסיני, מיט דעם וואס רבי עקיבא האט געזאגט הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו של משה, ער האט זיך בארואיגט מיט דעם, האט משה רבינו געזאגט אויב רבי עקיבא איז אזוי גרויס, געב די תורה דורך רבי עקיבא, האט דער אייבערשטער געזאגט קאך, סויק, שווייג, קאך אלל אווער במחשבה, אזוי האב איך דיסיידעד, אזוי גיי איך טון, באטטעם ליין, דיס איז מיי דיסיזשען. אבער וואס ווען מיט דעם? בן עזה איז צוגעקומען כמעט צו די מדריגות רבי עקיבא. משה רבינו האט נישט געקענט פארשטיין רבי עקיבא'ס ווערטער. זעה מיר די גרויסקייט פון בן עזאי אויף וואסערע מדריגה ער איז געווען. זאגט די גמרא. די גמרא גייט יעצט ברענגען א סוגיא, סימילער צו וואס אונז האבן געהאט קיפני אין ז' עמוד א'. מ'רעדט דארט וועגן די הויז וואס איז איינגעפאלן אויף אים און אויף זיין טאטע. סאו זאגט די גמרא שלחי מטעם, די חכמים פון ארץ ישראל האבן געשיקט קיין בבל די פאלאואינג הלכה, בן שלבו בנכסי אביו, א זון וואס האט געבארגט פון די טאטע'ס פארמעגן בחיי אביו בשעת די טאטע האט געלעבט און מת און ער איז געשטארבן, בנו מוציא מיד הלקיחות, קען די זון אוועק נעמען פון די בייערס, וזה היא שקשה בדיני ממונות, ס'איז טאקע אזוי די הלכה, אבער ס'איז א שווערע הלכה, אונז פארשטייען מיר נישט די ריזענינג פאר דעם. נאו דעס סאונדס לייק א רידל וואס מ'קען נישט אויספיגערן, מ'פארשטייט עס נישט, און די גמרא גייט טרייען עטליכע אטעמפטס צוצוקומען צו קענען פארשטיין דעם מימרא. פרעגט די גמרא לבו עת קיבורט, מאי מפיק? אויב די זון האט קיבורט, וואו קומט אריין דא לקיחות? ווייל ער האט קיבורט געלט בחיי אביו קען עס אוועקנעמען פון די בייער וואס די טאטע האט פארקויפט אדער וואס ער אליינס האט פארקויפט,

בין שמכר בנכסי אביו, א זון האט פארקויפט די טאטע'ס נכסים בחיי אביו, בשעת די טאטע האט נאך געלעבט, ער האט געמאכט א חשבון איך בין די נעקסט אוו קין, איך גיי זיין די יורש עווענטשועלי, האט ער שוין געמאכט א סעיל וואס זאל חל זיין נאכדעם וואס די טאטע גייט שטארבן, לאמיר זאגן די זיידע האט געהייסן יעקב, די זון האט געהייסן ראובן, די אייניקל האט געהייסן חנוך, איז ראובן געגאנגען ער האט פארקויפט די טאטע יעקב'ס ירושה בשעת יעקב האט נאך געלעבט, ער טראכט היות איך גיי זיין די יורש ממילא קען איך פארקויפן. מ'זעט א סימילער זאך און לוט האט גע דארטן ארום געבורדעוועט דארטן ארץ ישראל כאילו ער איז די בעלבאס פארוואס ווייל ער האט געזאגט איך בין אברהם האט נישט קיין קינדער די אייבערשטער האט געזאגט ער גייט געבן די לאנד פאר אברהם איך בין די נעקסטע יורש קען איך טון וואס וואס ער וויל און מאיז די זון איז געשטארבן בחיי אביו די מידל דזשענערעישן דער ראובן איז געשטארבן בשעת די טאטע האט נאך געלעבט און נאכדעם איז די טאטע געשטארבן איז יעצט דא די אייניקל חנוך ראובן'ס זון וואס גייט יעצט נעגאושיעטן בנו, דער זון, סלאש, אייניקל, חנוך, בן ראובן, בן יעקב, מוציא מיד הלקיחות, קען עס אוועקנעמען פון די בייערס, דער נכד, דער אייניקל, איז דער וואס איז זוכה אין די נכסים, נישט דער בייער. ווייל לכאורה, וזי' שקשה בדין הממונות, עס איז א הלכה וואס מען פארשטייט נישט, ווייל לכאורה, ולאמרי ליה, זאל דער בייער זאגן צו די אייניקל, אביך מזבן, דיין טאטע האט עס פארקויפט, ואת מפק, דו האסט א רעכט עס אוועקצונעמען, עס איז שוין אונזערס, ווי באורד, עס איז קיינמאל נישט געווען דער טאטע איז אז דו זאלסט עס קענען ירש'נען, א מענטש קען נישט ירש'נען וואס זיין טאטע האט שוין פארקויפט, אויב אזוי וויי אר יו טעיקינג איט עוועי פראם אס, פארוואס קומסטו עס צונעמען, ווען דו פארקויפסט א הויז און נאכדעם ווילסטו עס צוריק, סארי ס'גייט נישט צוריק, ווען דער טאטע פארקויפט א הויז, סארי ס'פארקויפט דו קענסט עס נישט אוועקנעמען. פרעגט די גמרא מאי קשיא, וואס איז דאך אזוי שווער צו פארשטיין, וזי'שע קושיא בדיני ממונות, סאמטינג א רידעל וואס מ'קען נישט פארשטיין, איך קען דיך ענטפערן, אז דילמה מצא אומה מכח אביה דאבק הוא השנאה, קען זיין די אייניקל קען זאגן צו די בייער איך קום נישט דא אנשטאטס מיין טאטע, איך ירשן דירעקטלי פון מיין זיידע, איך קום מיט מיין אייגענע כח נישט אלס מיין טאטע, מיין טאטע האט נישט געהאט קיין רעכט צו פארקויפן, היות ער איז געשטארבן בשעת די זיידע האט געלעבט, הי איז אוט אוו די פיקטשער, היז סעיל איז נול ענד וואויד, איך בין די יורש פון די זיידע נישט מיין טאטע, ממילא די טאטע'ס מכירה איז נישט קיין מכירה פארדעם קען ער עס אוועקנעמען פון די בייער,

תחתיך, נאר ס'שטייט תחת אבותיך, דיינע קינדער גייען איבערנעמען דיין טאטע, זייער זיידע, זעסטו אז די זון קומט במקום די זיידע, נישט וועגן די טאטע, ס'האט נישט קיין שייכות מיט די טאטע. נאר פארוואס טאקע זאל די נכד ירש'ן און די אייניקל ירש'ן די זיידע דירעקטלי? שרייבט דער רשב ם, ווייל בני בנים הרי הם כבנים, דער נכד הייסט לגבי ירושה כאילו ער איז די זון פון די זיידע, און ממילא קומט עס אים דירעקטלי. ווייל די ראשונים ווילן זאגן אז מ'זעהט דא אז די כלל גייט נאר זיין ביי א אייניקל וואס ירש'נט פון די זיידע, נישט קיין אנדערע קרובים, ווייל ביי ריי בנים, בני בנים הרעים כבנים איז דווקא ביי א אייניקל נישט ביי עפעס אנדערש. סאו ממילא גייט די גמרא יעצט טרייען צו פיקסן דעם מימרא וואס די חברה פון ישראל האבן געשיקט צו בבל, מ'זאל קענען פארשטיין וואס איז שווער געווען מיט די הלכה וואס מ'האט געזאגט וזי' קשה בדיני ממונות ווייל לכאורה אונז האבן דא א מהלך, ס'הייסט א גוטע הלכה, לאמיר טריי צו פארשטיין וואס איז שווער געווען, וואס האט זיי געבאדערט מיט די הלכה. זאגט די גמרא אלא היא קשיא הוא קשיא, איך האב דיר פרעגן די פאלאווינג הלכה, בן בכור שמכר חלק בכורו, דער זון א בכור האט פארקויפט זיין דאפלט פארשען בשעת דער טאטע האט געלעבט, אין אנדערע ווארט עווענטשעלי וואלט ער עס געדארפט ירש'נען בחיי אביו האט ער עס אבער פארקויפט, און די לקיחות גייען זוכה זיין דערין נאכדעם וואס דער טאטע שטארבט. און מת בחיי אביו, דער זון איז געשטארבן בשעת דער טאטע האט נאך געלעבט, סאו ראובן האט פארקויפט זיין דאבל פארשען פון יעקב זיין טאטע יעקב'ס ירושה, בשעת יעקב האט נאך געלעבט, יעצט בנו מוציא מיד הלקיחות, די אייניקל, דער זון פון דער בכור גייט אוועק נעמען די דאבל פארשען רעדט מען וועגן פון די לקיחות, וזי' שקשר בדינא ממונות. וועל איך איידער פרעגן א קשיא אויף דעם, אבי מזוון אי מפיק, דער טאטע האט עס פארקויפט, דיין טאטע האט עס פארקויפט, דו נעמסט עס אוועק, היות דער טאטע האט פארקויפט די חלק הבכורה, קומט אויס אז דער אייניקל האט עס קיינמאל נישט געירשנט, אז דער אייניקל האט עס קיינמאל נישט געירשנט, ווי אזוי קען ער עס אוועקנעמען פון די לקיחות? וכי טעמא אז די וועלן זאגן הכא נמי האומר מכח אביה דאבק הוא השנאה, אז די אייניקל זאל קענען זאגן איך קום דירעקטלי פון די זיידע, סאו איט בייפעסס מיין טאטע, ממילא האט מיין טאטע נישט געהאט קיין רעכט עס צו פארקויפן, וועל איך זאגן אי מכח אביה דאבק הוא האשה, אויב ער קומט אלץ די זיידע, בחלק בכורה מאי עבידתא, דו שניידסט אויס דיין טאטע, דיין טאטע איז געווען די בכור, וואס האסטו מיט די בכורה דאמאלס, אויב ס'קומט דירעקטלי פון די זיידע, וואס האסטו מיט די בכורה, א דאבל פארשען, מ'רעדט דאך דא נישט וועגן די רעגולער ירושה, מ'רעדט וועגן די בכורה. טאמער דיין טאטע איז נישט אין די פיקטשער, פארוואס האסטו א בכורה? גייסטו מוזן זאגן, די גאנצע זכות פון די בכורה קומט נאר וועגן די טאטע, ווייל ער איז די עלטסטע זון פון די זיידע, און היות עס קומט מכח פון די טאטע, די טאטע האט עס פארקויפט, וויאזוי קענט איר עס אוועקנעמען פון די לקוחות? די גמרא גייט דיך זאגן אז דאס איז אויך נישט פעיר, ווייל איך קען עס אויך פארענטפערן. און מאי קשיא, ווייל דילמא מצא און מען קען זאגן מכח אביה דאבק הוא השנאה, איך קום דירעקטלי פון די זיידע, און וממקום אבק הוא המנע, איך קום דא שטיין כאילי מיין טאטע, איך שטיי דא אנשטאטס מיין טאטע, ממילא קומט זיך מיט די בכורה, יא, איך ירשן טאקע מיין זיידע פאר זיך אליינס, די פסוק זאגט תחת אביסך יהיו בניך, איים א קוואליפייד קענדידעיט, איך בין א אייניקל איך גיי ירשנען. באט איך גיי אויך ירש'נען די חלק הבכורי כאילו איך וואלט געווען דער בכור פון מיין זיידע, ווייל איך שטיי דא אנשטאטס מיין טאטע וואס ער איז א בכור, סאו איטס עז איף איך אליינס בין דער בכור און ס'איז א גזירת הכסף אז איך גיי ירש'נען די בכורים, ממילא אפילו די חלק הבכורי קען ער אויך אוועק נעמען פון די לקיחות. רשבם לייגט צו אז בעצם דאס איז א הלכה וואס מ'האט שוין געלערנט אין פרק יש נוכלים, מ'לערנט ארויס פון די פסוקים פון בנות צלפחד אז חוץ פון די עצם חלק ירושה פון צלפחד, האבן זיי אויך באקומען א דאבל פארשען אין די חלק פון חיפה זייער זיידע זעהן מיר אז די אייניקלעך קענען קלעימען ירושה סטאטוס בכורך סטאטוס אפילו ווען מען רעדט וועגן די זיידע איידער זאגט די גמרא אי קשיא הוא קשיא כ'האב געמוזט זאגן א צווייטע לימוד אז וואס מ'האט געפרעגט די שאלה פאלאואינג הוי יודע לוי עדות בשטר עד שלא נעשה גזלן א מענטש האט געוויסט א סערטען עדות'שאפט אויף זיין חבר באט עווענטשעלי די עדות וואס דיקלעירד אלס אפישעלי אלס א גזלן סאו ער האט געחתמ'ט אויף א שטר איז ער געווען א כשר'ע מענטש עט דעט פוינט נאכדעם האט מען אויסגעפונען אז ער איז א גזלן, ונעשה גזלן, יעצט איז ער פסול לעדות, די פסוק זאגט אל תשית ידך עם רשע להיות עד חמוס, א עדות קען נישט זיין קיין רשע, און איינער וואס איז א גזלן איז קאנסידערט א רשע, איז להלכה הי אינו מעיד על כתב ידו, ער קען נישט סערטיפייען אז דאס איז זיין סיגנעטשער וואס ער האט גע'חתמ'ט אויף די שטר, ווייל ער איז פסול לעדות, אבל אחרים אידן, אנדערע מענטשן קענען איידער זאגן אז דאס איז זיין סיגנעטשער, און די שטר איז כשר בעיסד אויף אנדערע מענטשן וואס סערטיפייען זיין אייגענע. סיגניטשער, נאר לכאורה איז דא א פראבלעם מיט דעם, ווייל השתא אי לא מהימן, דער מענטש אליינס איז נישט באגלייבט, פארוואס? ווייל ער איז א גזלן. אחרים מהימנא, א אנדערע גייען זיין באגלייבט צו זאגן אז ס'איז זיין אייגענע סיגניטשער, דער מענטש אליינס, דער בעל דבר, קען נישט א עדות זאגן ווייל ער איז א גזלן. אנדערע מענטשן קענען יא א עדות זאגן אז עס איז כשר, אז די סיגניטשער איז געשריבן געווארן כשר'הייט, איווען אויף צו אנדערע מענטשן, באט אויב ער אליינס איז נישט קוואליפייד, ווי אזוי קענען אנדערע עדות זאגן אויף אים, היות ער איז א גזלן וואס איז חשוד אויף שקר, איווען דאו און סערטיפייען זיין סיגניטשער. באט די סערטיפיי איז א שקרן סיגנעטשער, א גנב סיגנעטשער, ממילא איט שוד בי א פראבלעם, וואס? קארעקט, באט די מענטש, די עדות זאגט עדות אז די מענטש איז א גזלן.
וזיהי קשה בדינא ממון, דיס איז די פראבלעם בדינא ממון, סטעפאנסקי האט געזאגט א געוואלדיגע משל אויף דעם, שטעל דיר פאר א מענטש קומט אהיים יום כיפור פון שול, די פרוי מאכט אויף די פרידזשעדער און ס'פעלט א פולקע, דרייט ער זיך אויס צום מאן, אנטשולדיגט, דו האסט געגעסן יום כיפור? איך געגעסן יום כיפור? וואס פאלט דיר איין? ס'פעלט דא א פולקע? זאגט ער, איך האב דיך פראוון אז ס'איז נישט געווען מיך, איך בין גרייט יעצט צו טרינקען א מילכיגע קאווע. זאגט ער, דו חסיד, אז דו קענסט טרינקען א, קענסט גנב'ענען און עסן יום כיפור, קענסטו טרינקען א קאווע פינף מינוט שפעטער. וואסערע ראיה ברענגסטו? האסטו געטראפן? אנבעליוועבל! כ'ווייס נישט צו וועמען האסטו געטראפן, באט האסטו געטראפן. זאגט די גמרא. סאו אויב אזוי וויאזוי קען וויאזוי קענען די איידעס איידעס זאגן אויף אים אויב ער איז ער איז א טראבל מעיקער און זיי זאלן זיין באגלייבט און דאס איז די קושיא שבדין הממונות. זאגט די גמרא וואטס די פראבלעם מיי קושיא דילמא כגון שהחזיק כסף ידו בבית דין ס'איז ארויסגעגאנגען א הענדפיק מ'האט באקומען אפישעל וועריפיקעישן פון בית דין בית דין זאגט אז דאס איז זיין סיגנעטשער סאו דעט וואס סערטיפייד דיס קעיס איז קלאוזד דאס איז א גוטע שטארט מ'דארף שוין נישט צוקומען צו קיין סערטיפיקעישן קיין נייע קלאר מאכן אז דאס איז א חסימה צו נישט. ווייל בעש ט האט גע'חתמ'עט, איטס נאוטערייזד ענד סערטיפייד, איטס דאן. ממילא, מען זאגט א עדות אויף דעם, איז עס אויף די עדות בעש ט, איטס נאט א פראבלעם. זאגט די גמרא אין לי קשיא הוא קשיא, היודעי לוי עדות בשטר עד שלא תיפול לוי בירושה. ער האט געוואוסט א סיגנעטשור, ער האט גע'חתמ'עט אויף א שטר, שפעטער איז ער געווארן דער יורש פון דער טרענזעקשאן. לאמיר זאגן ער האט גע'חתמ'עט פאר זיין חבר אלס א עדות אין דער שטר, און עווענטואלי איז דער מענטש געווארן עלעוועיטעד צו זיין דער בענעפישיערי פון דעם מענטש. למשל, אויב זיין ס'געווען א נענטערע קרוב פאר אים וואס האט געדארפט ירש'ן די איידעסשאפט, יעצט איז יענער געשטארבן, ער ווערט א יורש. נאר סתם אזוי טאמער איז זיין ער איז די נעקסטן יורש, איט סאונדס לייק ער וואלט געווען א קרוב וואלט נישט געווען קיין כשר'ע איידעס. די וועג ווי אזוי ס'קען זיין אז די ערשטע איז געווען א פירסט קאזין. אקעי, סאו ער איז א גוטע יורש, אדער א נעפיו אדער א זון נישט קיין חילוק, ער איז געווען א גוטע יורש. יענע די איי די סעקאנד קאזין האט געחתמ'ט אויף איידעס מיין עיקר הדין אז סעקאנד קאזין איז כשר'ער פאר איידעס איז כשר פאר איידעס נאו עווענטשעלי איז די פירסט קינד פירסט נעקסט רעלעטיוו געשטארבן נעקסט אויף קין און יעצט איז די סעקאנד קאזין געווארן עלעוועיטעד איז נאובאדי עלס איז ער די יורש איז הי אינו יכול לקיים כתב ידו ער אליינס קען נישט סערטיפייען זיין סיגנעטשער ווייל ער איז פסול לעדות אבל אחרים יכולים לקיים כתב ידו אנדערע קענען יא זאגן אז דאס איז געווען זיין סיגנעטשער און אויף דעם האט מען געפרעגט אז ס'איז כשר בדין המיימונות, ווייל אויב ער אליינס איז נישט באגלייבט, וויאזוי קענען אנדערע קומען עדות זאגן אז דאס איז זיין סיגנעטשער? פרעגט מיר וואטס די פראבלעם און מאי קשיא, דילמא הכי נמי, כאילו אנשי היכסה כסב ידו בבעסדן, אז ס'איז געווען סערטיפייד פאר געווארן די יורש אז דאס איז זיין סיגנעטשער, אונז ווייסט מען מיט א זיכערקייט אז די סיגנעטשער איז געשריבן געווארן פאר געווארן די יורש, אוי דעמאלס איז ער געווען כשר, פארדעם איז ער באגלייבט מקיים צו זיין זיין כסב יד, אויף דעם וואלט מען נישט געזאגט אז דאס איז א שווערע הלכה וואס מ'קען נישט פארשטיין. אילו היא קשיא הוא קשיא. הודיע לוי בעדות, מען האט געוואוסט ער האט געוואוסט אז שטן איידעס שאפט, ער האט געחתמעט אויף א שטר, עד שלא נעשה חתנו, נאכדעם איז ער געווארן דער איידעם פון דער בעל דין, ונעשה חתנו, ער איז געווארן זיין איידעס, און טשעינדזש פון איידעם מיט א עין צו איידעם מיט א אלף, רייט, ער איז געווען פון א עד איז ער געווארן יעצט זיין איידעם, איז הי אינו מעיד על כתב ידו, ער קען נישט עדות זאגן אויף זיין כתב יד ווייל ער איז יעצט אן אנגייעבער דובר, עדות איז פסול לעדות. אבל אחרים מעידין אנדערע קענען יא, און זיי גייען עדות זאגן אויף אים אז ער האט גע'חתמ'עט בשעת עס איז נאך נישט געווען קיין קרוב. אויף דעם האט די גמרא געזאגט וזיהי שקשה בדינים וממונות פארוואס? ווייל הי' לא מהימן, ער איז יעצט נישט באגלייבט ווייל ער איז א איידעם. אחרינן מהימנא גייען אנדערע זיין באגלייבט צו זאגן עדות אז ער איז געווען א כשר'ע עדות פאר ער איז געווארן פסול? וכי תי' מוכא נמי, כגון שיח ספר בכסף ידו בבעסדן, עסט וועלן זאגן אז עס איז שוין געווען סערטיפייד פאר ער איז געווארן זיין איידעם פאר דעם איז מען דערשטארק כשר, ואמר רב יוסף בר מנימא, אמר רב נחמן אז דער דין אף על פי שלא החזיק סב יודא בבעסדן, אויב אזוי איז נאך אלץ שווער, ווי אזוי זענען די אנדערע מענטשן באגלייט אז שטייט דא קלאר אף על פי שלא החזיק יודא כסב יודא בבעסדן? זאג מיר ר' מייקל שו וואטס די פראבלעם? וויל מען גזירת המלך, איר קענט זיין יא, ס'איז א גזירת הכסף, אזוי וויל די אייבערשטער, די אי לא מער, מען איז האבן א טעקניקעל דיפיקאלטי מיט אים אליינס, אבער ואחרונים מהם די אנדערע זענען יא באגלייבט, ולמה שומדים משקר, קען זיין דער קרוב איז פסול לעדות, איז א גזירת הכסף, נישט ווייל מ'איז חושד קען זיין ער זאגט ליגנט ווייל ער איז א נוגע בדבר, סאו ביי אונזער פאל ער אליינס איז טאקע נישט באגלייבט ווייל ער איז א קרוב איז פסול לעדות, אנדערע זענען יא באגלייבט און איידער מ'האט עס סערטיפייד גיי איך אננעמען אז ער האט גע'חתמ'עט ווען ער נאך געווען כשר צו חתמ'נען פאר ער איז געווען א קרוב און די עדות גייט זיין כשר, איי אפשר האט ער זאל מען חושד זיין קען זיין ער האט גע'חתמ'עט יעצט נאכדעם וואס ער איז געווארן א קרוב און זיי האבן נישט חושד אויף א מענטש זאל זאגן ליגנט איווען דאו ער איז א קרוב. די גמרא לייגט צו, איך וועל דיך ווייזן אז די קירבה, די פראבלעם פון קירבה לגבי עדות'שאפט איז א גזירת הכסף נישט וועגן חמורי, והיא לא תהא עמך, וואס טאמער עסטו נישט אזוי זאגן, נאר גייסט זאגן אז די גאנצע פראבלעם איז אלס א חשש שקר, משה ואהרן וואס זיי זענען פסול עדות צו זאגן, לחותנם פאר זיי איז עס שווער, פארוואס? משום דלא מהימני, גייסט זאגן ווייל עס איז א פראבלעם ווייל מען האט מורא זיי זענען ליגענערס, משה און אהרן האבן זיכער נישט געזאגט קיין ליגן, יעצט ווייסט מען מיט א קלארקייט אז זיי זאגן נאר אמת, משה אמת וואס איז רוסי אמת. סאו פארוואס זענען זיי פסול פאר די קרובים? אלא גזירת מלך היא שלא יעידי עליהם אז מ'זאל נישט נישט עשך שש שקר, ס'איז א גזירת הכסף אז א קרוב איז פסול. אויב אזוי הכי נמי גזירת מלך היא שלא יעיד על כסף ידו לחותנו, ס'איז א גזירת הכסף אז א איידעם זאל נישט חתמ'נען פאר זיין שווער, אבער נישט ווייל מ'האט מורא אז ער גייט זאגן ליגנט און ממילא אנדערע זענען באגלייבט צו סערטיפייען איווען דאו ער אליינס איז נישט באגלייבט. די ריטבא לייגט צו אז מ'זעט פון דא אז א קרוב איז פסול אפילו צו זאגן שלעכטס פאר זיין קרוב, ווייל איין מאל ס'איז א גזירת המלך איז נישט קיין נפק מ איף איטס אנלי ווייל די האסט א נגיעה די ווילסט אים בעסער מאכן, די פראבלעם איז קירבה נישט קיין חילוק איף איטס פאר די בענעפיט אדער פאר די ווארס, נישט אידער וועי איז עס א פראבלעם, דרך צ ח זאגן איז דא וואס לערנען עס ארויס אז בעצם א אפענע פסוק שטייט א פסוק אין פסוק ביי עדות ועמדי שני האנשים און איינער וואס קען עדות זאגן שלעכט צו מאכן א קרוב איז קיין מענטש נישט, ממילא איז א אפענע פסק אז א א קרוב קען נישט זאגן קיין עדות. עדות זאגט די גמרא לאויז מיך גיי צוריק גיין צו די ארידזשינעל וועג כדי האבן רנן מאיר קרוב זיי האבן געזאגט אנהייב אז די הלכה וואס עדס די בני ישראל האבן געהאט א פראבלעם מיט איז געווען ביי א בן שמחה בנכסי אביו די זון האט פארקויפט די טאטעס נכסים ווען די טאטע האט נאך געלעבט די זון איז געשטארבן ערשט איז די אייניקל די זון פון די נפטר איז מוציא מיד די לקיחות האבן געפרעגט איינמאל די טאטע האט פארקויפט ווי אזוי קען דער נכד קומען און קענסלן די סעיל, אוועקנעמען פון די לקוחות, די קשה'לעך, שטייט דאך א פסוק תחת אבותיכו י ו נעכו, זעהן מיר אז א אייניקל קען ירש'ן די זיידע אלס זיך אליינס, ער קומט דירעקטלי צו די זיידע, נישט וויעא די טאטע און די זון. אז איך דארף זאגן א הי' בברכו כסוף, ס'איז א ברכה וואס שטייט אין די תורה, די צדיקים גייען האבן קינדער און אייניקלעך וואס גייען זיי ירש'נען, אבער נישט צו זאגן א הלכה אז די אייניקל ירש'ן די אט די זיידע דירעקטלי, ס'איז נישט אזוי, נאר וואס זענען די אייניקל ירש'ן נאר פון די טאטע, די טאטע ירש'ן די זיידע, אויב אזוי פארשטיי מיר וואס די חזל האבן געפרעגט וואס איז די פראבלעם געווען פאר די בני ישראל מיט די הלכה, ווייל מצד הסברה איט דאזענט מעיק סענס אז די אייניקל זאל קענען אוועק נעמען פון די לקיחות, היות ער רעפריזענט די טאטע, די טאטע האט עס פארקויפט, קען נישט זיין אז די אייניקל זאל עס קענען אוועק נעמען. פרעגט די גמרא, מי מוצץ אמרת בברכה כספת, קענסטו דען זאגן אז די תורה האט עס נאר געשריבן אלס א ברכה, כפ נ ט סימן ב', אבל לענין דינא לא, אבער נישט לגבי א הלכה, און איך צו זאגן אז די אייניקל ירש'נט נישט די זיידע מכח זיך, נאר דורך די טאטע, כ'וועל דיך ווייזן וואו תנא אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה כפ מ ז עמוד א', נפל הבית עליו ועל אביו, די הויז איז צוזאמגעפאלן אויף אים און אויף די זיין טאטע, אדער עליו ועל מורישיו, אויף אים און די וואס מאכט אים ירש'נען די ירושה. והוי סעוליו דער וואס זאל ליען אויף דער זון, כסובה'ס אישו, און בעל חוב, צוויי קאטעגאריס וואס זיי וועם ער איז געווען שולדיג געלט, זיין פרוי'ס כסובה, און אנדערע מענטשן פון וועם ער האט געבארגט געלט. איז יורשי י אומרים, די יורשים פון די טאטע זאגן, אז הבן מת ראשון ואחר כך מת אב, קודם איז דער זון געשטארבן נאכדעם דער טאטע, וועל חוב עומד וועל חוב זאגט קען זיין הוא אב מת ראשון אז די זיידע די טאטע איז געשטארבן ערשט ואחריך מת הבן ממילא קענען זיי לייגען א לין און אוועקכאפן דאס וואס די זון האט אפיציעל געירשנט פון זיין טאטע על מאי לאו מיינט נישט ווען די משנה זאגט יורשי הוא אב מיינט ווער? בני די קינדער פון די אין אדער ווארדס די וואס די הויז איז איינגעפאלן אויף אים און אויף זיין טאטע זיינע זין שרייען זיי זענען די יורשים פון די זיידע מורישיו וואס שטייט אין די משנה הוא אב על מורישיו מיינט אחיי, די ברידער פון דעם מענטש, אין אדער ווארדס, ס'איז געפאלן אויף אים די הויז, אויף אים און אויף זיינע ברידערס. נא והאי סלקא דעתך, אויב דו גייסט האבן א צד צו זאגן אז לא מצא אומן, מען קען נישט זאגן מכח אבי' דאבק הוא השנאה, די אייניקל קען נישט זאגן איך קום דירעקטלי צו די זיידע צו ירש'נען, וכי כסיב תחת אביסיך יהיו בניך אז די אייניקלעך גייען קומען אנשטאט צו די זין, בברכה כסיב שטייט סתם לגבי א ברכה, נישט ארויסלערנען אז די אייניקל ירש'נט מכח די זיידע דירעקטלי. אויב אזוי גייט זיין שווער כי מת הבן ואחר כך מת האב, ווען די זון איז געשטארבן און נאכדעם איז די טאטע געשטארבן אזוי ווי די יורשי האב שרייען מאי הוה הו קעירס, פארוואס זאלן זיי וועגן דעם ווערן נישט מחיוב צו צאלן די חובות, נאמר ליהי בעל חוב זאל די בעל חוב זאגן ירושת אבי און קשה כעלמא, איך וויל נעמען די ירושה פון ענקער טאטע, עטס ירשנ'ס נאר די זיידע, ער צוייסנט נישט די זיידע וועגן ענק אליינס, נאר וועגן ענקער טאטע וואס ליגט שוין אין קבר גראדע, באט עטס ס'גייט דורך אים, הע אויב אזוי, היות ס'גייט דורך אים, איז גאוס ווער די נפטר, די זון, אויב אזוי איז עס משועבד צו אונז ווייל ער איז אונז שולדיג געלט אדער אלס די קצבה אדער אלס די חובות, זעהן מיר פון די משנה אז די אייניקלעך ירש'נען די זיידע אלס די אייגענע כח נישט אלס זייער טאטע, אויב אזוי אויב די ערשטע זון איז געשטארבן האט ער נישט געירש'נט פון נכסי אביו, און די בעל חוב קען נישט קומען אוועקנעמען פון די פון די טאטע'ס ירושה, מען זעט אז די פון דא אז די פסוק תחת אביסיך היא ואניך הוא איז נישט נאר א לשון ברכה, נאר עס איז אויך א דין, און אויב אזוי איז נישט שווער, איז נישטא די די די שווערע דין בדין הממונות וואס מיר האבן געזאגט אז עס איז א שווערע הלכה אונז פארשטייען מיר נישט, ווייל אזוי איז די הלכה אז די די אייניקלעך דארפן ירש'נען פון די זיידע דירעקטלי. זאגט די גמרא לא, עס איז נישטא קיין ראיה אזוי ארויסצולערנען פון די משנה, ווייל איך קען דיך זאגן, יורשיו אב מיינט נישט די זון פון די זון די אייניקל, נאר עס גייט מיינען איך אויף זיינע ברודערס, זיי ירש'נען זייער טאטע אלס זייער אייגענע כח, נישט דער בעל חוב, מילא האט נישט דער בעל חוב א רעכט צו קומען צו זיי, למשל, ראובן און יעקב די טאטע, די הויז איז געפאלן אויף ראובן און יעקב, ס ה ראובן האט נישט געהאט קיין קינדער, נאר די יורשים פון יעקב די אנדערע זין, לאמיר זאגן שמעון און לוי, די ברודער פון ראובן, אז אויב ראובן איז געשטארבן ערשט, איז לוי דער וואס ירש'נט אלע נכסי יעקב ווייל ער איז א זון, הי איז די נעקסט רעפרעזענטעטיוו הי שוד בי געטינג עווריטינג. סאו ווען סשטייט אין די משנה נפל הבית עליו ועל מערישיו מיינט נישט זיינע ברודערס ווייל די ברודערס האבן שוין גענוצט פריער, נאר וואס זענען אחיה דאביה, זיינע ברידער, ס'איז הייסט ראובן און זיין פעטער עשיו, די ברידער פון יעקב, ער איז שוין נפטר געווארן פארדעם, די הויז איז געפאלן אויף ביידע, אויף ראובן און עשיו, די יורשים פון עשיו זענען זיינע ברידערס, ווייל אויב עשיו איז דער וואס איז געשטארבן ערשט קומט אויס ער האט גע'ירש'נט פון ראובן א חלק פון די נכסים אנשטאטס די טאטע וואס ער האט ווייל ער איז איינער פון די ברידערס, קומט אויס די נכסים זענען יעצט געווארן משועבד צו די בעל חוב פון ראובן, אבער אויב ראובן איז געשטארבן ערשט קומט אויס אז די ברידערס האבן גע'ירש'נט עשיו, אלץ א אייגענע כח אין דער נישט דער נכסים זענען נישט געווארן משועבד צו דער חוב פון איוב. ווייל, באטטאם ליין, די גמרא גייט צוענדיגען, ס'איז נישטא קיין ראיה פון די משנה צו די הלכה וואס די בני ישראל האבן געשיקט, ס'איז נישטא קיין ראיה צו די פסוק תחת אביסיך יבן בניך א צו מ'זאגט אז מכח אביה דאבק הוא השונא ווייל ס'איז מעגליך אז ס'איז סתם געזאגט געווארן פאר א ברכה נישט לגבי הלכה, ממילא האבן זיי געזאגט אז מצד הסברה איז דאס א שווערע הלכה בדיני ממונות, דער רשב ם שרייבט, מיט דעם אלעם, איווען דאו עס איז שווער צו פארשטיין, אזוי איז די הלכה הלכה למעשה, איווען דאו מען האט נישט געטראפן קיין ראיה, אבער אזוי איז די הלכה, און אזוי האלטן רוב ראשונים אויך להלכה למעשה דעט דעטס איט, אזוי גייט מען אננעמען אזוי גייט מען פסק'נען. אה, כ'האב געזען א שאלה וואס זאגט דא דער ספר קו ונקי פון ר' אלישיב, ברענגט ער אז ס'איז געווען א א נגיד א גרויסע בעל צדקה, ער האט געשריבן אסאך טשעקס פאר צדקה, און עווענטשעלי איז ער געשטארבן סאדענלי פאר אסאך פון די טשעקס קליערד. סאו מצד אחד קען מען טראכטן די נגיד האט צוגעזאגט ער גייט געבן די געלט ער האט געשריבן א טשעק סאו קען זיין ער איז מחיוב און מצד שני יעצט די קינדער האבן געיאשן די געלט די קינדער זענען נישט מחיוב זיי האבן גארנישט צוגעזאגט זיי זענען נישט מחיוב צו אנערן די טשעק די שאלה איז וואס א טשעק איז איז ער א פראמיס?

סאו מצד אחד קען מען זאגן אז ער דארף עס געבן ער האט געשריבן די טשעק, מצד שני די קינדער זענען יעצט די יורשים אויב זיי זיין גארנישט צוגעזאגט. דאס איז זיכער מען קען נישט צווינגען די קינדער, צווינגען די קינדער קענסטו זיכער נישט, די שאל ווייל אבער פון די אנדערע זייט איז זיך דא א מצוה לקיים דברי אמת סאו טאמער די קינדער ווילן גיין לפנים משירת הדין דעטס דעפענטלי די רייט טינג טו דו, צווינגען קען מען נישט.
דיינע פענזעפעטס אר מאווער דען יו שוד פעי, פאר שור.
דיס טינגס העפען, פיפל דיי, איטס נאט א ניו טינג, פאר טאוזענדס אוו יערס.
יעס, סאו אויב די קינדער זענען קטנים, זענען נישט מצווה אין מצוות, איז קלאר מען קען גארנישט מקבל זיין פון זיי, אפילו מען וויל געבן, די סטעיט וואנטס טו גיוו איט, אויב ס'איז דא קינדער יורשים טאר מען זיכער נישט צווינגען. ווייל מענין לענין, ס'איז געווען א גדול, עפעס א גדול וואס האט געשריבן א טשעק פון טויזענט שקל, א גרויסע טשעק פאר צדקה. ס'איז אנגעקומען צו א, דעם שידוך איז אנגעקומען צו א גרויסע גביר, און ער ווייזט אים אז דער גדול האט געשריבן א טשעק פון טויזנט שקל, זאגט ער איך האב דיר געגעבן פופציג טויזנט שקל, געב מיר די טשעק. סאו הי בארט אףף די טשעק פאר פיפטי טאוזענט שקל. די שאלה איז יעצט, האט דער גדול מקיים געווען זיין חוב, זיין צוזאג, ווייל למעשה האט מען קיינמאל נישט דעפאזיטעד די טשעק, איז ער מחיוב צו געבן נאכאמאל צדקה צו נישט, דארף מען מודיע זיין די גדול ביסט שולדיג געלט ווייל האסט צוגעזאגט האסט נישט געגעבן אדער נישט. סאו האבן זיי געפסקנט האט ר' אלישיב געפסקנט אז מען זאל נעמען טויזענט דאלער פון די פופציג עס מזכה זיין צום גדול ס'זאל ווערן זיינס און דאס געבן פאר צדקה ממילא האסטו ער האט געגעבן זיין חוב פון טויזענט שקל פאר צדקה מיט דעם האט ער איר זענט אפשר א ליטוואק? דזשאסט אסקינג פאר א פרענד. מענין לענין, איינער פון די ווינער רב פון פאר בערך פופציג יאר צוריק מיין איך האט געהייסן רבי זריעל יודא לעבאוויטש און האט מיך נישט איבער געלאזט קיין קינדער. ס'איז א פלא פון א זאך, ער איז געווען א מורא'דיגער תקף, א מורא'דיגער שטרענגער שטרענגער ראש ישיבה, שטרענגע פארהערער, אבער מ'האט די תלמידים רעדן פון אים מיט מיט א משונה'דיגע בענקעניש, לייק דעי לאווד אים דערלי. ער איז געווען א שטרענגער פארהערער. א רבנים האט אמאל געמאכט א גרויסע פעיר און געגעבן פאר די גווינערס פאר וואויווער פעסט די פעיר מיט פלייאינג קאלערס האט ער געגעבן טשעקס פון זעכציג דאלער איי געס דעמאלס געווען א סכום הוגה מאוד ער האט געגעבן זעכציג דאלער אפאר וואכן שפעטער קומט אריין אין ביי איינע פון די שיעורים און זאגט היינט איז אדורך די זעכציגסטע די לעצטע סיקסטי דאלער טשעק איך האב געהאפט און געהאפט אז אפשר גיי איך האבן צווישן די גאנצע עולם כאטשיג איין חסיד וואס האט מחשיב זיין מיין סיגניטשער, און כאטשיג איין טשעק זאל נישט אדורך גיין, ס'איז מיר היינט קלאר געווארן איך האב נישט קיין שום חסיד דא, פון אלע תלמידים נאובאדי עפרישיעטס מי, קיינער האט נישט געוואלט האלטן די טשעק, יעדער איינער האט עס אדורך געלייגט, ס'איז גארנישט געבליבן. און זיין יונגעלע איינער פון די יונגעלייט וואס האט געארבעט דארטן האט איז אויך געגאנגען דארט צו זיין דעסק האט ער געפונען א טשעק פון די לעצטע רוף פון ר' נפתלי א פופציג טויזנט דאלערדיגע טשעק און אבוויעסלי האט ער עס נישט אריינגעלייגט און האט עס מיר געגעבן כ'האב די טשעק אינדערהיים אבער עס דא מענטשן וואס זענען וואס זענען מחשיב אזא סארט חסידים אבער די ווינער רוף האט נישט געהאט אזעלכע חסידים אקעי בואו מיר נייען רב שש'ס

כאטשע מען רעדט פון געלט און די עולם איז אויף, ס'איז אנבעליוועבל, מען שמעקט די געלט און די עולם ווערט צעווילדעוועט, מ'לעבט זיך אפ, מען קען נישט געבן קעש פאר די סעודה, מען דארף, מען האט זיכער אדורכגיין. איך קען נישט הערן, דאס איז שטארק. בואי מיר נעמען רב ששי, ס'האט מיר געפרעגט א שאלה פון רב ששי, ביין, מאי שיערש אז מען אימוי בקבר להנח לאחר מנוחת, קען א זון ירש'נען פון זיין מאמע בשעת ער איז שוין נישט דא, אז אריבערצופירן די מאמע'ס ירושה ס'זאל גיין צו זיינע ברידער'ס פון איין טאטע וואס זענען בכלל נישט קיין קינדער פון די מאמע? אין אדער ווארדס, די זון איז נפטר געווארן פאר די מאמע, ווען די מאמע איז יעצט געשטארבן גייט די זון עס ירש'נען כאילו ער וואלט געלעבט? אויב אזוי גייט עס אריבערגיין צו זיינע ברידער'ס פון א אנדערע פון איין טאטע פון א אנדערע מאמע וואס זיי ירש'נען אים אדער נישט? לאמיר זאגן יוסף בן רחל איז געשטארבן בחיי אמו, סאו יעצט ווען די מאמע רחל איז געשטארבן גייט עס גיין צו ראובן וואס איז א זון פון לאה וואס איז פון א אנדערע מאמע אדער נישט? נאו, דאס איז פשוט אויב יוסף וואלט געהאט צוויי זין אפרים און מנשה, אבוויעסלי וואלטן זיי געירשנט די באבע רחל, דעטס נאט א קוועסטשן, איווען דאו יוסף איז שוין מער נישטא, די שאלה איז נאר ווייל יוסף האט נישט געהאט קיין זין, צו גייט עס יעצט גיין וואס ער האט געירשנט אריבערגיין צו זיין ברודער ראובן פון א אנדערע מאמע אדער נישט? אמר לי רב ששת, פון רב ששת וואס ער זאגט אין איסור וואס לכאורה איז עס א אפענע ברייתא. מ'קען לערנען די ענטפער צו די שאלה פון א ברייתא. צו מ'לערנט אין א ברייתא, הוא האב שנשבה, א טאטע וואס איז געפאנגען געווארן אין א זייער ווייטע מדינה און ער איז געשטארבן דארט אין די געפענגעניש. און מת בנו במדינה, דער זון איז געשטארבן דא לאקעלי. נאר מ'ווייסט נישט ווער ס'איז געשטארבן ערשט, דער זון צו דער טאטע, דער זייער ווייט. אדער פארקערט, איר ביינט שוין נישט פאר, דער זון איז געפאנגען געווארן און געשטארבן אין געפענגעניש אין א ווייטע מדינה, און מעש אביו ביים מדינה, דער טאטע איז געשטארבן דא לאקאלי, איז יורשי האב ויורשי הבן, די יורשים פון די טאטע, די יורשים פון די זון, יא חלוקה גייען דארפן ספליטן די ירושה, און ווייל מען ווייסט נישט ווער עס איז געשטארבן אין ערשט מאל גאנע האפטע ספליט. פרעגט די גמרא היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך די שאלה? אילאי מיכי דקתני, אזוי ווי פשוט פשט אין די ברייתא, א טאטע מיט א זון ביידע זענען געשטארבן, דאמאלס היי נני יורשי האב, והאי ניני יורשי הבן, ווער איז די יורש און ווער איז די יורשי הבן, לכאורה איז עס ווען מען רעדט וועגן די זעלבע מענטשן, די זעלבע וואס גייען ירש'ן אין די זון גייען ירש'ן אין די זיידע, טאמער די טאטע האט, טאמער די זון האט נישט קיין קינדער גייען זיי ירש'ן סיי גייען די ברודערס ירש'ן סיי די ברודער סיי די טאטע, אויב אזוי זענען די זעלבע מענטשן, אלא לאו נאר וואס ענדליך הוכחה קאן מען גייט מוזן אזוי זאגן. אפֿשר נישט װוּ אים ס. דער טאַטע איז געפֿאַנגען געװאָרן און געשטאָרבן, און ם ס בן בתו בן דינה, זײַן אײניקל, דער זון פֿון זײַן טאָכטער, נישט אַ דירעקט זון, דער זון פֿון דער טאָכטער, געשטאָרבן דאָ, לאָקאַלי, אי בענטשן נישט װוּ אים ס. אַבי אמו בן מדינה, דער זון איז גע דער אײניקל איז געשטאָרבן װײַט אַװעק, און דער זײדע, דער מאַמעס טאַטע, איז געשטאָרבן, לאָקאַלי, לא יודעין אין היי מנין מת בראשית, מען ווייסט נישט ווער ס'איז געשטארבן ערשט, יורש א י א ו יורש א י בן יח לויקי, מען רעדט נישט וועגן א זון דירעקטלי, נאר מען רעדט וועגן א אייניקל, א זון פון א טאכטער, אדער די זיידע, די מאמע'ס טאטע, וואס זיי זענען געשטארבן, קומט אויס, לאמיר זאגן, לבן'ס יורשים גייען זיך צוטיילן מיט די יורשים פון יוסף, איז די יורש א י בן זענען קרובים פון די טאטע'ס משפחה, די יורשים פון די מאמע'ס טאטע זענען קרובים פון די. מאמעס טאטעס משפחה, וואס זיי זענען זיינע יורשים, די ברידערס פון לבן. אויב אזוי, זאגט רב ששת קרח טוט מפרש זיין די ספק בעת פון דעם. נא ואם היסה, אויב ס'איז אמת אז די זון ירשנ'ט די מאמע און די קיבה צו ירשנ'ען צו זיינע ברידערס פון די איין טאטע, נהי נמי דבין מת ברישה, אפילו דו גייסט זאגן אז די זון קען זיין די זון איז געשטארבן ערשט, לרסי לאביו דאימי בקברי ולרסיני לאחיו מן אביו, אפילו אויב די זון איז טאקע געשטארבן ערשט פאר די זיידע, זאל די. דער טאטע'ס דער מאמע'ס טאטע ישן אין דער קעיווען ער זאל עס ברענגען צו זיינע ברידערס פון דיין טאטע. קינד האסט די יורשי הבן זענען ריעלי די זעלבע יורשים פון די אבי האם? פארוואס שטייט אין די בריית'ס מ'דארף זיך דא צוטיילן? אויב מ'קען ישן אין דעם קעיווען דעמאלס רעדט מען וועגן די זעלבע מענטשן. אלא לאו, נאר וואס דען גייט מען מוזן זאגן שמע מיר נאר זעה מיר פון דא, היות איך זאג אז מ'דארף זיך צוטיילן, אז אין הבן יורש את אמו בעקיבא להנחה לאחן מיו אב און ממילא דער זון וואס אויב איז געשטארבן ערשט, זענען זיינע ברודערס פון איין טאטע גייען נישט ירש'ן אין אבי אמו זיין זיידע, נאר די ירש'ן די יורשים פון זיין זיידע פון די טאטע'ס משפחה גייען אים ירש'ן, היות ס'איז א ספק, ממילא גייט מען זיך צעטיילן. זאגט די גמרא אז רב אחא בר מימא גייט זאגן עקשועלי מ'קען עס טרעפן און פושט זיין פון אונזער משנה דארף נישט אנקומען צו א ברייתא. תוספות פרעגט טאקע אויב מ'קען עס פושט זיין פון די משנה פארוואס ברענגט מען א ברייתא, מ'ווייסט א משנה איז אלעמאל סאך שטערקער ווי א ברייתא, וואו האט מען עס געדארפט פושט זיין פון די ברייתא? סאו זעהן מיר, ס'האט מען געטשעינדזשט די לשון פון די בעיסיק לשון אין די ברייתא פון בן צו א אייניקל, רייט? ס'מהאט עס געפליפט, מ'האט געטשעינדזשט פון א טאטע מיט א זון צו א אייניקל. סאו קודם איז די מדובר געווען וועגן א זון וואס און א טאטע וואס די הויז איז איינגעפאלן אויף זיי, שפעטער האט מען עס געטשעינדזשט אז ס'רעדט וועגן א זיידע און די אייניקל די בן בתו. רב שש איז ווייסמען געווען א גרויסע גדול, א גרויסע בקי אין ברייתות. מען זעט אין מסכת עירובין סמ ז עמוד ד, וואס איז געווען פון די גרעסטע ברייתא נאלעדזשעבל פיפל אין ברייתות, האט ער געהאט א ספעשל חיבה יסיירא, עס איז אים אנגעקומען שווער, א ברייתא איז אים אנגעקומען שווער, ממילא האט ער געטרייט צו ברענגען, ער האט עס געטרייט צו נוצן ווי ער האט געקענט, האט ער אבער למעשה זאגט די גמרא למעשה מען קען עס זען פון די משנה אליינס מען דארף נישט אנקומען צו קיין ברייתא, אמר ליה רב אחא באמר נימא לאביי אף הנ ל נמי תנינא, מען קען עס זען אין אונזער משנה קיף נ ח עמוד ב', עס איז געשטאנען נפל הבית עליו ועל אמו, די הויז איז אריינגעפאלן אויף אים און אויף די מאמע, איילי ואיילי מודים משמים ס'זאלן זיין ביידע מודי שיח לויקיע די יורשי הבן גייען זיך צוטיילן מיט די יורשי האם אב אם איסא אויב ס'אמת אז די בן איז יורש זיין מאמע אין די קייווע צו ירשנען צו די ברידער פון איין טאטע נעי נאמר די בן מעסט בראש אפילו אויב מ'גייט זאגן אז די זון איז טאקע געשטארבן נישט לאמיר זאגן לרסי לאימי בקברי וואלט ער עניוועי געדארפט ירשנען בשעת ער איז אין קייווע ולרסיני לאחי מאבי און ס'זאל אריבערגיין צו זיינע ברידערס פון איין טאטע ער זאל ירשנען אין קייווע ענד דען איט שוד גאו טו היז בראדערס פון איין טאטע פון דאס די יורשי הבן, די ברודערס פון די טאטע, זיי זענען באמת די יורשי האם, פארוואס שטייט אין די משנה אז מען דארף זיך צוטיילן די יורשי הבן מיט די יורשי האב, לכאורה איז עס די זעלבע, אילו לאו שמיה מן הלא, לכאורה היות אין משנה זאגט מען דארף זיך צוטיילן, זעסטו אז איין א בן יורש את אמו בקיבה, להנח לאחד מן האב, איינמאל דער מענטש איז שוין אין קיבה קען ער נישט ירש'נען, זאל ער איבערגיין צו זיינע ברודערס, שמיה מן האסטו טאקע א גוטע ראי'. נאר די טעמים מאי, פארוואס טאקע קען מען נישט ארויסלופטן, ווי, וואס איז די מקור צו די הלכה אז מען קען נישט ישנ'ן אין קיבה, אמר אביי נאמרו סיבה בבן, שטייט די לשון סיבה, פארפירן, ולא סיסוב נחלו לבני ישראל ממטה אל מטה, דעלמאס רעדט מען לגבי ווען א זון ישנ'ט פון זיין מעמד, מילא כדי עס ברענגט עס אוועק פון א צווייטע שבט, ווייל עס גייט גיין צו זיין טאטע'ס שבט. ונענה סיבוב בערווייל שטייט אויך אז די לשון סיבוב ביי דעם ווען די מאן ישן לא יסיסב נחלו ממטה למטה אחר זיי זאלן בלייבן דארטן חתונה געהאט צו די זעלבע שייווער נישט גיין צו א צווייטע שייווער און איך לערן ארויס פון א גזירת הכסף א גזירה שווה סיבה סיבה סיבה פון די ירושות הבן צו ירושות הבעל מה הסיבה הוא אמירה בערווייל לערנט מען ארויס אז אין הבעל יורש את אשתו בעקיבא אף סיבה הוא אמירה בבן איז אין הבן יורש את אמו בעקיבא להנחיל לו אחר מנעוריו האסט א ראיה פון א פסוק א גזירה שווה אז מ'קען נישט ישנ'ן אין קבר? נאו, היות מ'האט שוין דערמאנט אין די לעצטע משניות וועגן נחשים וואס זענען א ספק, ווער איז מחזיק אין דעם? ברענגט די גמרא נאך א שמועס פון אמוראים וואס האבן דן געווען ביי א געלט וואס ליגט אין א ספק, ווער איז דער מחזיק אין דעם? ווייל תוספות שרייבט אז בעצם די גאנצע סוגיא האט מען שוין געהאט אין חזקת אבות אין דף כט עמוד בית, דף ל' עמוד א', און ס'איז א פלא זאגט תוספות פארוואס האט די גמרא צוגעברענגט, ווען ס'איז א אנדערע מסכתא ברענגט מען צו פון איין מסכתא צום צווייטן, אט אין די זעלבע מסכתא,

נעכסט זיי די בר סיסען מיט דעם זאמנינע לאך, די גאנצע פארטפאליאו וואס כ'האב געקויפט פון בר סיסען גיי איך דיר פארקויפן, עניטינג דעט וואס באוט אין דעט פורטשעס אין דעט פארטפאליאו, יענע בוקלעט גיי איך דיר פארקויפן. נאו האו וכו' די ארי די האבי מקארי די בר סיסען, ער האט געהאט א סעפרעט פראפערטי וואס ער האט געירשנט פון זיין טאטע וואס האט געהאט די נאמען, לאמיר עס רופן די ניו יארק פראפערטי,

די פראפערטי וואזנט אינקלודעד אין די פארטפאליאו ממילא איטס נאט אינקלודעד אין די סעיל. נאר אייס אייס בר סיסן יא, ווי עיקר יהודים עיקר יודעוועי בר סיסן, באט ס'איז קיינמאל נישט געווען פארט פון די פארטפאליאו, איך האב עס געירשנט פון מיין טאטע, ממילא איז עס נישט אינקלודעד אין די סעיל. די לקיח טענה'ט איך ווייס נישט, בר סיסן איז בר סיסן, איטס אינקלודעד אין סעיל געב מיך די שטיקעלע פראפערטי. עשה לקמא דרב נחמן זאל זיי קומען צו רב נחמן, אויט מויד בידו ללקיח רב נחמן האט געפסקנט אז די קרקע גייט גיין צו די בייער, ער איז אינקלודעד אין די סעיל.

לחברי, איינער האט געזאגט צו זיין חבר, מיין בית ביי בית, פארוואס זיצטו אין מיין הויז, ס'איז מיין הויז, וואס טוסטו אין דער פראפערטי? סאו מען רעדט אז דער מערערער האט געברענגט איידעם, אין אנדער ווארט דער מענטש וואס איז געווען דער אלטער בעלבאס האט געברענגט איידעם אז ס'אמאל געווען זיינס, און זאגט ער וואס טוסטו אין מיין הויז? זאג אמאל איי, ענטפערט דער בייער, דער מחזיק מיר נאך זיי ווינטער, איך האב עס געקויפט פון דיך דירעקטלי, ואכלת שניך זאג איך בין שוין דא געווען דריי יאר, סאו ער זאגט נישט אז ס'איז נישט געווען דיינס, יא ס'איז טאקע געווען דיינס, באט איי באוט איט אףף אוו יו, איך האב געזעצן דריי יאר, האסט קיינמאל נישט קאמפלעינט, און ממילא איך דארף אפילו נישט האבן קיין שטר איך האב עס געקויפט פון דיר, ס'איז מיינס ענד פינישד. און מלאי האט ער געזאגט, יא די ריזן איך האב נישט מחזיר געווען, ווייל איך האב דיך קיינמאל נישט באמערקט, ס'איז געווען א גרויסער פאלאץ, לאמיר זאגן ס'איז געגאנגען פון פיפדיעסט סטריט צו פארטי ניינט סטריט, איך בין אלעמאל אריינגעקומען אין פיפדיעסט סטריט, דו ביסט אריינגעקומען פון פון פארטי ניינט סטריט ממילא האב איך קיינמאל נישט באמערקט. און מלאי האט ער געזאגט, אנא בשכינה גבוה הוו, די ריזן איך האב דיך נישט באמערקט און איך האב נישט מוחה געווען, איז ווייל איך האב נישט געוויסט אז דו גייסט אריין דארט און איך האב אלעמאל גענוצט די אנדערע ענטרענס, ממילא איז דיין חזקה נישט קיין חזקה. עשה לקיימא דרבי נחמן, זאל זיי קומען די סעלער, די סעלער מיט די ליקייער זאלן קומען פאר רבי נחמן, אמר ליה ת רבי נחמן זאגט צו די מחזיק, צו די מחזיק, צו די נייע בייער, זיל ברויער אכילתך, ברענג פרוף אז דו ביסט דא געזעצן דריי יאר חזקה, אז ביסטו געזעצן אליינס אן דעם מערער אזוי ווי יעדע נין חזקה, דארפסט ברענגען אן איידעם צו סערטיפיי אז דו ביסט טאקע דא געווען דריי יאר, ווילאנג דו ברענגסט נישט קיין איידעם גייט מען עס צוריק לייגן צו די פריערדיגע בעל הבית און ביסט נישט באגלייבט צו זאגן האסט געקויפט אן קיין איידעם אז דו האסט דא געגעסן חזקה. אמר ליה רבא לרב נחמן, רבא האט געזאגט צו רב נחמן והיא נהוכי, המוציא מחברו עלוב א ראיה, און היות דער מענטש איז יעצט מוחזק דא אז ער איז שוין דא געווען דריי יאר, וויאזוי קען דער מערער זאגן געט אוט אוו מיי האוז אן ברענגען א ראיה אז עס איז נאך אלץ זיינס? אבער לכאורה קשיא די רב א די רב אין צום איז דא א סתירה פון איין מעשה פון רב א אויפן צווייטן, ביי די ערשטע מעשה האט ער געזאגט אז ס'גייט גיין צו די ערשטע בעלבאס צו די מוכר, אין די צווייטע מעשה האט מען געזאגט ס'גייט גיין צו די בייער נישט צו די ערשטע בעלבאס, און דער ר' נחמן אדער ר' נחמן איז אויך שווער פון ר' נחמן אדער ר' נחמן פון די ערשטע מעשה, ביי די ערשטע מעשה האט ער געזאגט אז ס'גייט גיין צו די בייער, די צווייטע מעשה האט ער געזאגט ס'גייט גיין צו די ארידזשינעל בעלבאס. זאגט די גמרא די רב א די רב א לא קשיא, ווייל הכא מוכר קוה בנכסיו, ביי די מעשה פון באסיסן די מוכר איז שוין מחזיק אין די פראפערטי, די גאנצע פראפערטי איז יעצט אין זיין הענט, דער סעלער איז דער מוציא, דער סעלער איז דער וואס וויל עס אוועק נעמען, הושם, דארטן, לוקח קעה בין אחסי, ביי די מעשה פון די הויז, דער לוקח איז דער וואס שטייט און איז יעצט מוחזק אין די הויז, נישט דער ערשטער בעל הבית, ממילא איז דער ערשטער בעל הבית דער מוציא מחבירו, און ער דארף ברענגען א ראיה. דער רב נחמן אדער רבי נחמן לוי קשיא, רב נחמן אדער רב נחמן איז אויך נישט ווער, הכי ביי די מעשה פון בר סיסן, כיוון דאמר ליה די ווייב בר סיסן און מעיקריה די ווייב בר סיסן, היות ער האט געזאגט איך פארקויף דיך די פארטפאליאו פון בר סיסן,

קיים שטראך פון קומבע און עכסי, אפילו אז דו האסט א שטר וואלט מען געדארפט סערטיפייען די סיגניטשערס צו מאכן זיכער אז ס'איז טאקע אזוי אז די סיגניטשערס זענען גוטע סיגניטשערס, און ווען גייט מען זאגן גיי נעם דיין שטר ברענג א נאוטערי און זיי מברר ביידע סיגניטשערס אז ס'נישט קיין פאלשע שטר און נאך פקע דעמאלטס וועסטו קענען מחזיק ווערן אין די פראפערטי, סאו ווילאנג די שטר איז נישט מקויים לייג איך די נכסים בחזקת די אלטע בעלבאס, די זעלבע זאך דא, קענסטו זוכה זיין דורך א זאג האסטו געוואוינט דרײַ יאר, ברענג פרוף אז דו ביסט דא געווען גאנצע דרײַ יאר, און אן דעם א ארון אן ער זאל מאכן פראבלעמען און טאמער נישט איז די חזקה נישט קיין חזקה גיי איך צוגעבן צו די פריערדיגע בעל בתים דעט נאוט שלום האדרן הלך מי שמת האדרן הלך מי שמת האדרן הלך מי שמת מזל טוב.